Менә шулай килеп җиттек Флоридага. Минем, минем өчен бик халыклы ел тирәләре. Алматы гүзәл, нәрсә эшләп икән болар? Эй, Алла. Авылга кайтып, бәрәңге алып, мала сырамак ичә. Әллә нәрсә эшлиләр. Җайлап кына җыелдык менә. Менә без Флоридада. Барыбыз да шашлык пеште, тавык пеште. Тавык ашаучы кеше юк, что ли? Әдәгез. А? Әдәгез. Сәлам, Динар, ишкәлләр.

Тотып, балыкны үзе тотты. Роза төшерде фотога. Дуслар, безнең халык бик матур иттереп җыелып, волейбол уйный хәзер барда. Утыралар менә, ашыйлар. Менә шулай, шулай-шулай мы җыелып, җыелып алсаң, бик әйбәт була ул, дуслар. Шуның җыелып утырыгыз, менә Радик. Менә Радик дус.

Кыйммәт дип әйтмәсен, мөхиммәт инде. Вот, әле күрсәтәм хәзер өйне сезгә. Вот, нәкъ шундый гади генә бер өй. Минем малай белән ашап утыра. Мультик карап утыра. Әй бит ума. Куа тип-тип. Әй бит. Аналарын күрсәтермен соңрак. Шулай, ничектер шулай, дуслар. Бүген нигә барабыз? Салю. Квадрильный, короче, балалар белән барабыз. Шуннан да күбрәк видеолар төшереп җибәрмен, яме? Хәерле көннәр.

Зур, с нуля, прямо с салоннан машина алмагыз. Ни өчен икәнен әйтермен хәзер. Дуслар. Менә дуслар тегенай, ска. Балалар өчен бик шәп урын. Майами Сиквариум дип атала. Запомните, бик әйбәт. Бик шәп. Балалар мап килүгә стоит. Гүл хакы бик кыйммәт түгел. Yeah!

Менә нәрсә кызык, бушларыннан бер үземнең райондашны очрадым. Менә ул монда. Сабысыз, ничек хәлләрегез әйбәтме болай? Әйбәт яшәп ятасыз. Не алай бик гордо гына басып торасың әле син. О, карасын аны, каранды. Бу кәйфе юк бугай моның дуслар. Ярар, киттем мен. Дуслар, менә, дуслар, менә Майамига килсәгез, Мин бик киңәш итәрем монда балаларны алып килергә. Чынлап та балалар өчен бик күп әйбер. Менә балаларны каникулларда алып килергә, күрсәтергә. Бик күп уйнарга урыннар да бар. Киңәш итәм, дуслар. Адресын язып калдырмын, яме?

Энергия шабытный. Мен кызыл тора менә монда дуслар. Банан юк кылы. А банан биребез. Регина йөзеп йөри. Мәгән җегетләр. Карагыз анда моторны кофе кофены таптым. Анда мотор. Уңайлы, җайлы, бәләкәй генә. Анда авырлыгы юк. Ага. Неге килдек? Мол. Бу а- Авентура Мол. Бөтен брендовый магазиннар бар. Э, Бик мак яхшы, ну, яхшы шундый бик шәп мол инде бу на самом деле. Ну, миңа шәй инде. Монда күп инде ул әйбер алырга дисәң. Барасы җирләр күп менә. Сезгә күзлекләр инде кирәк. Дуслар, сәлам. Менә шушы матурлыкны сезгә дә күрсәтим әле дим. Гомумән, Флоридада бик матур, погода бик әйбәт, яңгыры да бик җылы, кешеләре дә бик яхшы, якты, нурлы. Чөнки менең кояшлы погода булу Барыбер үзенекен эшлидер инде. Вакытыгыз булса, җылылыгыз чыкса, такс ретённы алсагыз, обязательно монда килеп җал итеп китегез. Мин сезгә шундый киңәш бирер идем. Хәерле көн, чирләмәгез. Балаларны алып килдек паркка. Менә шундый бик матур парк. Бик матур урында бу Холливуд, Флорида. Шундый матур агачлар монда. Табигать. Йортлары да бик матур гына. Тыныч. Менә шундый хәлдә дуслар. Вот. Нәрсә әйтәсем килә? Ну, монда чыннан да парклар, күп парклар ачык. Кешеләр маскада кимиләр монда, уйнап йөриләр. Ну, Флорида гомумән бөтенләй бер ачык дип әйтер мин. Һәм рестораннар да ачык. Монда инде

Матурлык сезгә мәгез. Шундый бик матур парк менә монда. Монда нәрсә галәмәт әйбәт, бер дә. Һә? Самсыз. Ә, яра бик әйбәт, әйбәт. Молодцы.